Papa bebree bɛyɛ nyinaa yɛ maame yi ne lɔya, mm. lɔya Williams mm. a wɔgyina mu ama no. Mm. Ɔbɛkasa sɛ maame yi ɔpɛ asomdwe. Ne deɛ ne sɛ sɛ nka abusua tumi gye tom na wɔn a ɛkeka ho ɛɛ eh, deɛ ɔsoso sɛ ɔyɛ yɛrɛ ketewa wɔn nyinaa gye tom gyina so pii si ne pii ka kyerɛ ne sɛ ɔno nko ara na ɛyɛ yere a wɔtumi di ko na ɛyɛ yie a nka asɛm yɛ nkɔmɛ yie fi court ayɛ lumba yie kamakama bɛyɛ mmom so wɔn gyina mu sɛ Wɔsan wɔ yere foforɔ bi wɔ hɔ ma akunafoɔ abɛyɛ mmienu deɛ a, ɔnte aseɛ, ɛno ne bebrebe yi. Ɛɛ, ɛntumi nyɛ adwuma ma no nyɛ yie. Gye sɛ ɔdɔ buroni nso de ne ne certificate a ɛkyerɛ sɛ yɛaware no wɔ aban mu ba. Aban mu so yɛ, wɔgye baako pɛ na ɛtom, yɛnnye mmienu ntom. Nti ɔdɔ buroni nni bi. Ne deɛ no yɛ fie. Efie bɛyɛ a? Ne sɛ ɛyɛ ne fie awa deɛ, saa na yɛkeka. Ɛwɔ hɔ a, danseni wɔ he? Abusuapanyin na ɛka. Na ɛyɛ na mo se Lady Lumba yare seventeen years no. Na seventeen years no, na ɔgyina he na ɔkɔyɛ ɔbaa ho adeɛ? By seventeen years nea ne yɛ hu no na watumi bɔ shows kakra o ɛsɛ edu baabi ahoɔden bae. Na lumba yɛ yɛ ne ho yɛ ho adeɛ lumba nka obi ama bi wokɔ bi. Ɛsɛ ɔmo yɛ no kakra bi. Na ne birthday ne birthday ne birthday kura ne lumba di ne birthday nipa ɛkɔ yɛ na na ayɛ forɔ mi de adeɛ mi mpɛ yɛ nkontompo o mi ni proof akɔnɔ tumu. Wonyi ntum sɛ wawaa no. Ah na lɛ wa so ɛwale so ɛwale ne mpaase. Busuapanyin sɛ wayɛ ne fie. Busuapanyin deɛ sɛ nka ɔno ne ne abusua nti. Nti nadanseɛ wɔ yi. Nadanseɛ wɔ yi. Picture bi ama abɔnten deɛ. Ah, tam ana lumba ne ɔdɔ broni gyina hɔ na dondo no ɔmo twa picture na wɔ yi. Ɔmo yɛ one picture. Ɔmo de snap no kɔɛ. Ɔmo de snap no kɔɛ na ɔmo ka bom abusua ahyia kakra no. Wo deɛ yɛmpɛ video yɛmpɛ mo asɛm atie. Wo de ɔmo yɛ picture. Picture bi ama ayɛ. Hwɛ, abusuapanyin n'ani yɛ abra deɛ o. Hmm. N'ani yɛ abra deɛ. Ɔn sɛ ɔyɛ strategy bi na abusua no ɔmo yɛ. ɔma hunu sɛ ɔdɔ buroni na dade luba wu tɔɔ ne so mhm. nti ɔdɔ buroni hɔ na ɔbɛnya agyapadeɛ ɛno nti na wɔyɛ saa adeɛ no ba bɛrima luba yɛ krakye ni o wayɛ wheel wayɛ wheel nti ɛno na abusua panyin ho nya abotrɛ na wɔnkan wheel no yɛnyɛ yie no ne yɛnkan wheel no ne yɛnhwɛ sɛ bi a baabi a wotie obi ofiri wa bɛkuma se a anaa bɛkɔ nkran a wahunu mm. na wode takahyi sɛ ɔmo anhwɛ no yie mhm. na sɛ yɛkɔkan will no mhm. na sɛ maame akɔsu asɛ waa mhm. lumba bɔ ne din sɛ wɔsrɛ no ɔnhwɛ abusua no ma wɔn a maame no ɔnyɛ o. obɛgya abusua no hɔ saa. ɛna mɛsrɛ ɔdɔ buroni lumba ma na ɔno ɔmo awo wɔn no sɛ nkoraa no bɛtumi akɔ aburokyire no bi a ɛyɛ akɔsu asɛ waa na ɛbɛtumi ma nkoraa no akɔ aburokyire o. nkoraa no. nkoraa no. wɔbɛtumi akɔ aburukyerɛ a. Wɔbɛtumi akɔ aburukyerɛ no bia. Lumba yɛ German citizen deɛ, ne mma nyinaa yɛ German citizens o. Ɛɛ ne mma nyinaa yɛ German citizens. Aka sɛ wɔbɛkɔ. Baa ne yere no mmom, ne yere akɔsua sɛ wɔde bɛtumi akɔ mfɛm sɛ nkwadaa wei yɛ me kunu mma. Nti yɛtumi fa wɔn kɔ ma no yɛ yie. Ɔkura krataa deɛ. Akɔsua sɛ wa ɛɛ yɛfɛ sɛ ɔdɔburoni kuta saa kaadi na Lumba de yɛ maa ne mma no, ɔkura bi. Daabi. Daabi ɔnni bi. Hwɛ ɔdɔburoni nyɛ ma Lumba abusuafoɔ no a wɔsɔpɔto ɛɛ maame akosua sɛ ɛwa no nkɔfa DNA mma o. sɛ ɔmo yɛ nkora no DNA. ɛn. obetumi aba sɛ ɔmo nyinaa yɛ ne mma wa na. ɔmo nkora nyinaa betumi ayɛ ne mma betumi so a na ɔwale yɛ no ne bi a ɔwɔ mma dada mhm. ɛna bi a lumba de ɔmo nyinaa fira yɛ ɔdɔ nti mhm. baa ɔmo kɔkɛ DNA bɛm a ɛbɛyi saa nkora no afiri mu o. nana sɛ na asɛm na akɔduru kɔɔto sɛ yɛmmerɛ fie ne yɛmmɛka na asomdwee ba abusuapɔ nyi kɔ agye atom sɛ ɔbɛma asomdwee mmra ɔkɔfa no wɛ

Sɛ mo nko ara moyɛ deɛ a. Sɛ kɔɔto eh, asɛm nni hɔ deɛ a, sɛ mmaa no yɛ tɛn koraa nka wɔn nyinaa bɛtumi ayɛ kuna. Mhm. Ba asante amammerɛ mu no sɛ yɛnyɛ wo ho adeɛ a wonyɛ kuna. Ɛyɛ kuna tiri mu. Wo ne na wo tɛɛtee koraa na anyɛ ne ho adeɛ ɛyɛ kuna tiri mu. Na na obi a wonyɛ ne ho adeɛ wonim wozu sɛ yɛnyɛ ne ho adeɛ tumi tena sɛbi Obi a ɔyare ho seventeen years ɛsom. Aah papayɛ wɔ hɔ. Ɛno yɛ papayɛ. Aah papayɛ. Papayɛ a akatua ni so. Ah obi te aburokyire wɔn nyɛ obi aberewa na ɔhwɛ no. Bebree nware mmerewa. Obi wɔ kura obi kura wo a yɛsi sɛ baby care na wɔn ka ne sɛ home care na. Home care. Ɛɛ yɛde nkwadaa na brɛ no adware wɔn. Ɛno yɛ adwuma wɔagye atom sɛ wɔyɛ adwuma. Wɔnyɛ adwuma o. Na ɛdɛ. ɛnyɛ adwuma ɔne ne dɔfo na ɛte. na dɔfo yɛ aware no yɛ aware no wɔ hɔ nhu nhu house girl a wɔne panyin awo da wɔn. woka sɛ wokɔ ayi ase mmaa na wɔn da fam na wɔn yankye yankye nyina kura tiri mu o.